Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Kesekali tu aku mai kita enggau aku sama berundingka kebuah kitai diselamatka ari pengidup kitai ti lama. Kitai udah bemunsuh enggau Allah Taala ketegal penyalah ti digaga kitai. Kitai udah bebaik enggau Iya ketegal pengarap kitai ba pemati Anak Iya, Jesus Kristus. Kitai udah beserara ari iya. Kitai udah debai sema ulih darah Anak Tunggal iya ti tesiuh di atas Bukit Golgota. Kitai nyadi murid Jesus Kristus, ukai semina laban kitai ngadang menua serega. Kitai nyadi murid iya Laban kitai udah ninga iya nyebut, Titihka aku, kitai lalu nitihka iya. Jesus ngajar, Awakka kitai nyadika teladan, nyadika chuan, lalu nyadika saksi ke orang mayuh sepanjai-panjai kitai ti nguan dunya tu. Ku Bup Kudus, Kita tu garam dunya. Enti garam nya nadai agi masin, Iya nadai guna agi, iya ukai garam. Iya debuai lalu diindik kaki mensia. Dalam Injil Saint John bagi lapan ayat dua belas, Jesus nyebut, Aku tu penampak dunya. Barang sapa nitihka Aku enda bejalai dalam pemetang, tang deka ngembuan pemaik ti meri pengidup. Utai ti terang amat diajar Jesus dalam ayat tu iya nya, Barang sapa nitihka Aku, enda bejalai dalam pemetang, tang deka ngembuan penampak ti meri pengidup. Sagi agi kitai nitihka iya, kitai enda bejalai nuju pengerusak. Lalu sagi agi kitai bejalai nitihka iya, kitai deka nyadi saksi iya ti bendar, mandangka teladan ti senutuk amat enggau ulah pengidup iya. Laban Jesus nya penampak dunya, semua murid iya penampak dunya magang. Kita tu penampak dunya. Baka Jesus ti penampak ti datai nerangka dunya, baka nya mega kitai udah dipilih nyadika penampak dunya. Penampak ulih dipeda. Penampak nerangka bilik ti petang. Penampak Nyelamat kitai ari terap tetingkap, ari pemedis, ari penakut. Jesus ngajar bala orang mayuh rambau nya kelia. Baka nya mega kita, awakka penampak kita manchar ngagai orang ngambika sida meda pemadas pengawa kita lalu ngemuliaka Apai kita ti di serega Injil Saint Matthew bagi lima ayat empat belas enggau enam belas. Rambai jaku aku ke minggu tu iya nya, Nyadika teladan, ba pengarap, ba pengerindu enggau ba pengadang. Allah Taala enggau Tuhan Jesus Kristus nya teladan kitai ti bendar. Kitai ngelala Allah Taala Ke enda ulih dipeda ngena mata mensia, lalu enda mega ulih didinga bejaku baka kitai ti ninga diri sama diri, di dalam pengidup enggau ajar Tuhan Jesus Kristus. Nyaut peminta Philip, ke minta, Tuhan, pandang kapai ngagai kami, ngambika kami puas ati. Ku Jesus, Barang sapa udah meda Aku, udah meda Apai. Jaku ti disebut Aku ngagai kita, ukai disebut Aku ari peneka Aku empu, Tang Apai ke dalam Aku ti ngereja pengawa Iya. Moses dalam bup Pemansut bagi tiga puluh tiga ayat dua belas ngagai dua puluh tiga minta dipadahka Allah Taala pasal dua pekara. Ke satu, sapa ke dasuh Allah Taala bejalai enggau iya nguluka orang Israel, bansa ke udah dipilih Allah Taala ke empu, bansa ke udah dilepaska Iya, ari menua Ejip, ngagai menua ti udah disemayung Allah Taala ngagai Abraham, Isak, enggau Jakop, enggau ngagai peturun sida, menua ti kaya sereta ambi. Kedua, nuan udah madahka diri amat nemu sereta rinduka Aku. Nya alai, enti nuan amat rinduka Aku, Padahka pelan nuan ngagai aku, ngambika aku ulih nemu nuan enggau dalam agi, lalu majak ngerinduka ati nuan. Ingatka diri ti udah milih bansa orang tu ke nuan empu. Tuhan nyaut, Aku empu deka bejalai enggau nuan. Tang dulu agi ari tu Allah Taala madahka diri enda enggau sida. Enggai ka aku munuh kita dirantau jalai laban kita tu orang ke keh. Allah Taala bejaku baru, Aku deka ngereja utai ti dipinta nuan. Allah Taala besemaya deka bejalai enggau sida nitihka Pinta Moses laban Aku amat nemu nuan Lalu aku amat lantang ati ke nuan. Moses nemu diri dikirum nyadika pengari Allah Taala ngambika iya mai nembiak Tuhan pansut ari menua Ejip. Nya alai iya minta dipadahka pelan Allah Taala ke bansa ti udah dipilih Iya ke iya empu. Nama kebuah Moses minta Allah Taala madahka pelan Iya ngagai Moses? Ngambika aku ulih nemu nuan enggau dalam agi, Lalu majak ngerinduka ati nuan. Dalam runding Moses, dalam agi penemu iya pasal peneka Allah Taala, nyamai agi ga iya neladan pendiau Allah Taala. Baka ni ku Moses ulih ngulu, ngajar, sereta nyadika teladan ke bansa ti udah dipilih Allah Taala enti iya enda nemu peneka Allah Taala? Baka nya mega kitai, kitai tetap enda ulih nyadi saksi, teladan, chunto ti bendar enti kitai enda nemu Tuhan enggau dalam agi. Kitai deka majak ngerinduka ati Tuhan enti kitai terus mansang dalam sedalam ba penemu pasal runding ati enggau peneka Tuhan. Orang Israel meda kuasa enggau kereja Allah Taala Nengah Moses. Sida ninga Tuhan bejaku, ngajar peneka Iya, sereta jaku bantah Iya nengah Moses. Allah Taala didinga bejaku beseruanka Moses. Kristian di menua Tesalonika seruran dikingat seruran disebut Paul, Silas enggau Timoti. Nama kebuah? Ketegal, kesatu, pengawa ti dikereja sida ke pengarap, Kedua, pengawa ti dikereja sida ketegal pengerindu, lalu ketiga, penegap pengadang sida ke Tuhan Jesus. Tu ti ngasuh sida rasul seruran meri terima kasih ngagai Allah Taala ke semua sida. Kristian di Tesalonika balat diperinsa ketegal Jesus Kristus. Paul besaksi madahka, Jesus ke dipadahka aku ngagai kita nya meh Kristus, Surat Pasal Keja Rasul bagi tujuh belas ayat tiga. Ari sida ke ninga jaku Paul, sekeda sida arap lalu nitihka Paul seduai Silas. Sida ke nitih Paul seduai Silas iya nya mayuh amat orang bansa Gerika ke angkun ke Allah Taala lalu udah masuk pengarap orang Judah enggau mayuh indu ke tinggi pangkat. Surat Pasal Keja Rasul bagi tujuh belas ayat empat lalu ba ayat lima madah, Tang orang Judah ke papas. Sida ngempuruka lalu nyungkak orang dalam nengeri nya begaum. Tu orang ti balat merinsaka sida ke arap. Paul seduai Silas begulai enggau sida ti udah nerima Berita Manah ke ditusui seduai. Sida lalu nunda teladan pendiau sida rasul enggau teladan Tuhan. Jaku Berita Manah bekuasa ngubah pengidup orang ke arap ke iya. Jaku Allah Taala ke dikeremaika Kristian di Tesalonika, jaku ti udah nulung sida badu agi betuaika engeramba lalu pulai ngagai Allah Taala. Jaku Allah Taala sigi pemadu bekuasa enti iya dikarap enggau penuh. Iya nyaup kitai ngelengkaka engeramba di pengidup kitai. Ku Jesus dalam Injil Saint John bagi lima belas ayat tiga, Kita udah dituchi ulih jaku ti disebut Aku ngagai kita. Jaku ti disebut Tuhan Jesus aja ti ulih nuchi kitai ari semua pengamah dosa. Nadai utai bukai ti ulih dikereja mensia ti ulih meresi kitai ari penyai. Ku surat ngagai orang Hebrew bagi sepuluh ayat empat, laban darah sapi enggau darah kambin enda ulih muai dusa. Ngagai Kristian di Korint, Paul nulis, Beteladan ba aku, baka aku ke beteladanka Jesus. Satu Korin bagi sebelas ayat satu. Enti kitai mansik ayat tu, Paul berani ngasuh orang Kristian beteladan ba iya laban iya beteladan ba Kristus. Dini-dini endur kitai diau, ingatka tu, kitai ngarika Kristus. Nya kebuah pengidup kitai enda tau enda nyeremin pengidup Jesus. Kristian di Tesalonika ukai semina nyadi teladan ke pengawa ti dikereja sida ke pengarap, pengawa ti dikereja sida ketegal pengerindu, enggau penegap pengadang sida ke Tuhan Jesus. Sida mega nyadi teladan ba pemerinsa. Lebuh maya kitai kena pemerinsa, kati kitai nerima pemerinsa enggau ati ti sabar tauka kitai ngerijat? Kati runding ke deka bebalas penyai enggau penyai nguasa runding kitai? Kristian di Tesalonika nerima jaku berita manah enggau pemerinsa ngena pengaga ti datai ari Roh Kudus. Sida mega nyadi teladan ke pengawa ti ngerembaika jaku Tuhan. Ku Paul, Laban jaku Tuhan udah ngerembai ari kita ukai semina di Masedonia enggau di Akaia, tang berita pasal pengarap kita ke Allah Taala mega udah ngelekai di genap bengkah endur. Tu gaya pengidup orang ti arap bendarka jaku Berita Manah. Sida enda nyimpan jaku nya kediri empu aja, tang disebar sida di sebarang endur. Laban jaku Berita Manah nya endang udah tumbuh dalam pengidup sida, nya kebuah sida mai jaku nya ngagai sebarang endur sida mindah. Sida nyadika teladan dalam sida ke nyambut bala rasul lebuh sida nemuai ngagai sida. Semua utai ti dikereja Kristian di Tesalonika endang diperati ulih orang lalu sida, Ulih meda bida enti dibanding enggau orang bansa bukai. Semua kitai Kristian nitihka ajar Bup Kudus nyadika penampak, nyadika garam dunya. Awakka penampak ke dipeda orang ba kitai mai muliaka nama kudus Allah Taala, ukai iya ti ngenyaika nama Iya. Awakka utai ti dikereja kitai nyadika peransang ngagai orang bukai lalu mai pujika nama Allah Taala. Dalam nama Apai, enggau Anak, enggau Roh Kudus. Amen.